Dünýe näme? Dünýe her zadyky sen Hudaýtagaladan alyp galýan bolsaň. Her näme bolsun. Eger özüňi ýokdan bara getiren bir Allahy Züljelaldan alyp galýan bolsa, dünýe şu her näme bolsun. Eger Hudaý saklanan, hassa bu zamanda öýlenmedik dost. Eger ukudan turan wagtymyz haram kepleşmek, Hudaý Tagalaň söýmeýän irtibatlary, bu dünýäň bolup dagnyklary bilen, bu kafirleň biz musulmanlaryň üstüne işleýän zatlary bilen ýene-de öz umrumyzy ism-esbazile bilen biderek

Endeles, Ispaniýa, sekiz ýüz ýyl, ýedi ýüz ýyllap sen ýanak musulmanyň elindedi. Bir näçe hepde mundan ozal gürrüňi geçendir. Müň däne sütuny bar birje mesjidiň Kurtubada. Müň sütun, şu mesjitde 4-5 sütun bar. Yani ne kadar ulukun mesjit bolmaly. Şu mahal kimiň elinde? Kafyrlaň elinde. Mesjidiň içinde jaň urup oty. Jyryn, jyryn, içi botdan doly. Dünýäň ýüzünde ikinji olkan mesjit. Portugalyň we tamam Italiýa, Fransa, Ingliz aglan birikdirip, Andalüsi, Ispaniýany alaýlyň, musulmanlaryň elinden çykaraýlyň diýen nebernamalaryny gözüňe döneýin bir gowy gulak as. Awalky etýän işlerem musulmanlaryň arasynda agza alalyk etmek. Ikilenjisi, aralarynda bu gadyr jasuslary goýupdyrlar musulmanlaryň arasynda.

Eşidýän mişikle jowan oglanla gürrüň etýän bolmaly, ertir bilen bir dost bir dosta sataşýa. Ýogsa-da men Ýasini ýat bilýän, Ýasin diýen surany sen bilýäňmi diýýän bolmaly. O jasusy eşidip otyr. O bir diýýän bolmaly, men amma jozza ýat bilýän diýýän bolmaly. Beýlen bir jowan oglan men 5 pary ýat tutdum diýýän bolmaly. Beýlen biri men täze tebarek ýat tutdum diýýän bolmaly. Beýlen biri aýtýan bolmaly, men-ä ýüzünden täze gabady bilen hatm etdim diýip. Beýlen biri aýtýan bolmaly, gumar goýmany, at çapmany men heý bir ökde kafirler bilen çalşmaly bolsa diýen bolmaly. Beýlen bir jawan oglan, namazymy äpbermänjek, näýze urmaga, şemşir bilen, gylyç bilen çalşmaga men ökde boldum, mysabaga berseňiz men amada, tamam şijirek

Jasuslaň biri görüpdir bir jowan oglan aglap dur. Bir ýigrim ýaşynda, ýigrim üç ýaşynda bir jowanam musulman aglap dur. On bir jasus we şasdan barypdyr näme aglaýaň? Biçäre öz izzetini, öz hudaýyny, öz dinini, öz musulmançylygyny ýadyndan çykaran Jowan oglan aýdypdyr, oň jasusdygyny bilenakda, Men diýipdir, bir gyzy gowy görýädim. O-da meni gowy görerdi. Indi maňa geljekgä diýýär, şoňa aglap otyryn diýipdir. Şo gün. Ýaňky kafir ertire goýmany, baryp kafirlere habar beripdir. Şunda bolsa ugran basarsyňyz Andülüsi diýipdir. Indi pikirleri üýtgedi musulmanlaryň jowan oglanlary. Indi pikirleri üýtgedi gyz oglanlar diýipdir. Indi ugran gaýgysyz alarsyňyz diýipdir. Üç aý, dört aýyň içinde Andülüs musulmanlaryň elinden çykýar. Gözleň musulman dogalla Ve ma zalamahumullahu velakin kanu anfusahum yazlimun Hudaý zulm etmedi velikin insalla özleri özlerine zulm etdiler. Bir gyzy gowy görýädim, indi maňa geljekkä diýdi, şoňa gözýaş edip oty. Şoňa aglaba otyň. Jowan oglan şoň menen omrun geçirmeli, işdäde garrymali. Bir musulman iki kalbynda Allah ba. Men şo sahabala peygamberimiziň getiren dininiň içinde men musulman dip aydi oty, la ilaha illallah Muhammedur Resulullah dip de aydi oty, yine omrun şoň sünne geçirmeli. Bir beter musulmançylyk bolmar musulman da Allah.